Ya tapi peninga selamat bertemu baru ngau aku pengeluar program tapang berkumbai. Jadi begulai baru kita ngau cerita ke di karang Agnes Misil. Ia nya cerita ke diberi nama Ketegalia. Tusun ke penudi kita ke sekali tahu. Ia nya tusun ke 19 ngau tusun ke 20. Aku ngambil kena masa jam kita. Nyadi beketu meh bunyi tusun ke penudi cherita ketegal iya ke sekali tu bala peninga semua.

Saritu Ryan ngeruin nyadi nurun gawa ke JB Kin. Tumu seduai nurun pagi tadi. Kevin bisi telipun maya sida empat berandau ngirup pagi tadi. Bisi pegawai ari Bahagian Keselamatan deka datai ba kilang sida iya. Uko dua lemai legi. Pia ko Kevin marihka Ryan maya bejako ba telipon tadi. Enda nyadi ga seduai ngerindang diri ari Sarawak nya. Taja pan enda jauh bejalai nepan bilun. Tang sida iya mesti ka besedia dulu nyikap diri nerima penatai bala pemesai nya lemai legi. Tudah orang indu ke tinggal di rumah nya merampau meh iya enda ngetu telipon dikayam ari pagi tadi. Nganti majak nganti tu udah cinta. Nganti Ryan ke telipon ngagai iya madah kediri udah datai ba JB. Iya berasai amat enda betah ke Ryan. Maya ingat ke malam seduai begulai tinduk begulai tubuh. Tiak runding iya bisi nangi. Nangi ke Ryan nyau beduan iya. Enda berasai ai mata iya labuh. Tang dalam ati iya besampi, ngarapka Ryan enda ngayahka iya. Iya arapka Ryan melelaki keterubah enggau penudi datai dalam idup iya, sekunsi ati, sekunsi pengerindu sereta penyayau. Lokasi, JB. Ba bilik meeting. Mister Ryan, kami bepuas ati enggau keselamatan sereta pengelikun kilang tu. Enggau tu udah tau nubuhka kilang ba menua kita empu, nitihka peminta nuan suba. Jari Mister William ditabi enggau tuchum gaga. Iya sai kena pechaya, kilang nya deka dipindah ngagai Sarawak taun siti nyi ila. Chukup meh pengaga ati Ryan. Kira kena kiruh agi mih iya kelang keluar ke JB udah tu ila. Pemesai penyaga pengikun udah meri iya peluang mulai kediri ngagai menua asal diri. Pia mega kilang iya deka ditubuh ke baru ba Bintulu, Sarawak. Jam lima lemai sida pun udah tembu meeting seraya ke merambu hari bulan kenu pindah ke Sarawak. Sekali agi sida deka datai baru nya baru netap ke hari bulan. Mister Ian, udah tu ila nya mai agi kitai betemu laban semeh agi menua diri empu. Terima kasih, Mister William. Aku enggau basa ti besai ngelalu ke nuan sekali agi datai ila. Maya nya kitai ngeletak ke hari bulan ti engkeman endu mindai hari menua tu. Bah, ngupa dulu kami duai Mister John. Bisi agi pengawa ga malam tu legi ba KL Din. Penguman jam tu. Sekira agi terima kasih Mister Ryan. Sepengudih Mister William enggau Mister John Pulai. Ryan nyu manyung laban ati kelalu gaga. Seduai Erwin nyu mulai kediri laban jam nyu udah lanyua. Ngelama tu kilang nya tutup pukul empat setengah lemai. Maya ke bejalai pulai ngagai hostel kilang nya, Seduai bepansa enggau Ramona enggau anak mit siko. Ryan hiran mat ati laban enda kala meda Ramona begulai enggau anak mit. Ketemu Ryan, Ramona sigi enda rinduka anak mit. Ko iya anak mit nya ngachau sereta ngiruhka iya. Mun. Sapa nya meh enggau nuan nya? Huh. Asai ke kala aku meda nuan. Dini neh. Nuan ngelala aku pia. Ukai nuan ka indu ke tama Pak Miri maya nya. Nuan lelaki ke ba luar maya nya kan? Ya meh. Nama aku Ruin. Kangau ke Win aja meh. Au. Ramona. Kangau ke Mona. Seduai betabi jari enggau pangan diri, Ramona bisi ngasaika isi iya nyilu maya betabi enggau Ruin. Peraning mata iya nuju Ruin, penuh seratus satu reti ti enda kala diasaika iya. Dia ati bisi ngasaika diri asai ke chukup penyinu. Enda nemu nama kebuah ati iya asai nya. Mami, lama manum betabi enggau uncle nya. Seruai sama bela tekepang dengan nyawa ti rana ngelaras seruai iya. Ngai ba badu ga Ramona nyeling ngagai Ruin. Niat ati iya tadi deka ngemediska ati Ryan. Nyau enda nyadi, padam terus dendam iya. Dendam ti disimpan pengelama tiga taun iya dalam rumah jil. Meda mua Ruin, ngasuh ati iya berasai tenang. Semua pengirau ati iya nadai agi. Nama kebuah aku baka tu? Pia ko tanya Ramona dalam ati empu. Eh, pulai tu Win. Lelak aku. Ka mandi maku tu. Nya lapau ke perut tu ka makai. Ruin ti tegenung merati ke Ramona nyau tekenyit ninga Ryan bejako mai iya pulai. Kebendar iya ati Ryan cukup pedis meda mua Ramona. Ko ati iya, Enti remuna nya lelaki, sigi udah remuna nya diinsah iya. Sigi udah semekup mua remuna nya dibukut iya, tang laban ketegal iya indu, enda kempang ga ati Ryan datai jari ba remuna. Datai ba hostel, seduai sama bela tama ga bilik diri empu. Ryan lalu mandi enda sabar ke berandau enggau sulu ati iya. Pengudah mandi Ryan ngirup kopi sambil iya megai telefon. Nombor telefon cinta ditekan iya. Hello sayau. Hello. Nama lawa mah telefon deh. Ai, lalu nganau pia. Kati enda deh. Lelengau aku ke nuan au. Eh sayau. Tadi bisi meeting kami pukul lima baru tembau. Udah nya mulai kediri mah aku ke hostel terus mandi. Udah nya baru telefon ngagai sayau. Ukai betemu enggau indu bukai dulu sebelah jalai nya kah? Ai, kati nuan nemu? Aku bisi meda. Eh, sayau tu anang meh macham bah. Nadailah. Tadi Ruin bisi whatsapp ngagai aku. Nya aku nemu. Huh. Kesah aku laban nuan tu sayau. Ila nuan au. Mantik aku pulai aku malas. Au jam nyunak berasai pukul sebelas malam. Pengelama seruai iya ke udah berandau. Macham serita ditusi seruai ngagai pangan diri, pengerindu ati ngasuh rindang sigi bekenya meh iya. Jam sigi nemu ke papan enti orang benung labuh pengerindu. Malam nya raya enggau cinta sama tinduk jenak, bemimpi betemu ba bandar bungai ti chukup manah. Baka pengerindu seruai ati baru ngerembai. Au enda berasai nyau udah datai setaun. Baka nya mega pengerindu antara Ryan enggau Cinta. Tetiap hari seduai bemesis, betelefon enggau berandau ngena video call. Tiap ujung bulan, maya Ryan pulai seduai iya madu pengerindu. Diatu Cinta udah betubuh bisi nganti hari ke deka beranak. Penyayau seduai Ryan ke pangan diri naka lalaju. Semampai sayau ke pangan diri taja suah jauh. Tang diatu seduai deka semaya belama. Pia mega Ruin enggau Ramona sereta Tirana maja rapat dipeda. Suah amat sida tiga dipeda bejalai begulai. Tirana mega nemu ngamuk Ruin nyadi kapai iya. Kevin enggau Sinta mega udah dipadu jadi melaki bini. Seduai bekelala nengah WhatsApp laban Kevin ti minta nombor sinta ba Ryan. Nya alai Ryan meri Kevin nombor telefon sinta. Ngenang kening Lee, diatu ketegal iya Ryan betemu lalu jadi enggau Cinta. Ketegal iya mega Kevin betemu enggau Sinta, Pia mega ketegal iya remuna nerima penatai Rowin dalam pengidup iya. Ketegal iya. Ryan enggau Cinta, Peminta ti pemadu besai ari Lee, ngasuh Ryan ngiga Cinta lalu nyaga Cinta sampai selama iya. Ryan enggau Cinta betemu lalu jadi. Laban nya pesan ke penudi iya sebedau ninggal ke dunya. Ryan udah nunai ke peminta penudi ari Lee. Ramona enggau Ruin. Ramona enggau Ruin mega deka nirika rumah tangga laban ketegal iya mega Terana nya anak niang Lee. Laban Lee bisi madahka Ruin sepemanjai seduai pulai hari Miri sebedau ke sidin suba, Lee ngasuh Ruin ngiga Ramona. Diatu semua nya udah temu magang, Ruin udah ngiga Ramona enggau anak iya. Peminta iya ke penudi udah mega ditunai Kerwin, Kevin enggau Sinta. Kevin enggau Sinta bepangan ari peminta Lee ti ngasuh iya ngiga Sinta laban Kevin kala nulung iya maya ke dijamah orang malam iya ke begulai enggau Ramona. Diatu Kevin enggau Sinta udah jadi ujung taun empai lama. Sepuluh Januari dua ribu lima belas, kilang besai deka ditubuh ke baru ba Bintulu. Ryan, Cinta, Ruin, Ramona, Kevin enggau Sinta sama bela beserakup ngemansangka kompeni sida iya. Sida iya udah sepenemu, seati lalu begulai sejalai dalam semua pengawa. Kelebih agi sida iya sama bela sayau ke Tirana laban ketegal iya anak niang Li. Ketegal iya. Enda disadang enam iku orang ti udah ngelala pangan diri tau betemu lalu begulai madu pengerindu. Ketegal iya, dendam dalam ati Ramona ulih dipadam. Ketegal iya mega Tirana ada ke dunya, nganti iya tu dilesi ke enda pulai agi. Ketegal iya.